San Marcos capítulo ocho. Peteĩ ára ijaty jevy haguépe hetaiterei hikuái ha ndaipóri hi'upyrã, Jesús ohenói hemimbo'ekuérape ha he'i, Aipóri ajuvereko ningo opa ko'ávape, ojapóma ningo mbohapy ára oĩha ko'ápe chendive, ha ndoguerekovéima mba'eve ho'uva'erã, namondoséi hógape ñembyahýire, Ani ág̃a tapére ipy'amano mba'e, oĩ niko oúva mombyrygui. Hemimbo'ekuéra he'i ichupe. Máva piko ojuhúta tembi'u omongaru hag̃ua opavavépe? Ko'ã rupi niko ndaipóri avave oikóva. Jesús oporandu chupekuéra. Mbovy pan piko pereko? Siete. Upépe Jesús omboguapyka yvýpe opavavépe. Ha ojapyhy ipópe umi siete pan ha umi pira, ha oñembo'e Tupãme ohovasa hag̃ua. Upéi oipehe'ã umi pan ha ome'ẽ hemimbo'ekuérape, ha ha'ekuéra ome'ẽ opavavépe. Oguereko avei hikuái mbovymi pira ha umíva rehe avei oñembo'e Tupãme ohovasa hag̃ua, ha he'i oñemboja'o hag̃ua. Ha okaru hikuái hyguãtã meve. Ha umi hembyrégui ombyaty siete ajaka renyhẽ. Umi okarúva niko hokyty cuatro mil rupi. Upéi Jesús omondo opavave pe hógape, ha'e katu ojupi kanúape hemimbo'ekuéra ndive, ha oho Dalmanuta yvýpe. Og̃uahẽ fariseokuéra ha oñoñe'ẽ'api Jesús ndive, ha omoñuhẽ hag̃ua chupe. Oipota ojapo mba'e hechapyrãva ohechauka hag̃ua ouha Tupãgui. Jesús hi'ã hũ ipy'aite guive ha he'i. Mba'ére piko ko'ã tekove ojerure ohecha hag̃ua mba'e hechapyrãva? Añetehápe ha'e peẽme, ndojeichaukamo'ãi peẽme mba'eveichagua mba'e hechapyrãva. Upérõ oheja chupekuéra ha oike jevývo bárkope ohasa yguasu mboypýri. Hesarái ra'e hikuái ogueraha hag̃ua hi'upyrã, ha peteĩ pan añónte oguereko hikuái pe kanóape. Jesús he'i chupekuéra: “Peñeñangarekóke umi fariseokuéra rova mokõi ha Heródespa mbovyhágui”. Hemimbo'ekuéra imandu'a ojupe ndoguerúi hague pan. Ha Jesús oikuaa mba'épa he'i hikuái, ha pévare he'i chupekuéra: “Mba'ére piko peñe'ẽiterei ndaperekoiha pan, pejerovia'ietépa cherehe? Peichaite peve piko oñemboty pende apytu'ũ? Pende resa piko ha ndapehechái? Pende apysa ha napehendúi? Napenemandu'ái nga'u piko amboja'o hague cinco pan cinco mil apytépe ha mbovy ajaka pe ambyaty hembyrégui?” Ha'ekuéra he'i: Doce. Na penemandu'ái nga'u piko amboja'o hague umi siete pan umi cuatro mil kuimba'épe, ha mbovy ajakápa pe mbyaty hembyrégui? He'i hikuái. Siete. Upérõ he'i ichupekuéra. Ndapehechakuaái gueteri piko. Upéi og̃uahẽ hikuái Betsáidape, ha ogueraha hikuái peteĩ ohecha'ỹva Jesús rendápe, ha ojerure chupe opoko hag̃ua hese. Jesús ipojái pe ohecha'ỹva póre ha oguenohẽ chupe táva rokápe. Hendýpe omyakỹ hesa, omoĩ ipo hese ha oporandu chupe ikatúpa ohecha. Pe ohecha'ỹva oñepyrũ ohecha Ha he'i ichupe, Ahecha yvyporakuérape ha'ete umi yvyra rakã oguatáva. Jesús omoĩ jevy ipo hesáre ha ko kuimba'e oma'ẽ porã ha okuera opytávo. Opa mba'e ohecha porã. Upérõ Jesús omondo hógape ha he'i ichupe: Ani rejevy pe távape. Upéi Jesús ha hemimbo'ekuéra oho táva Cesarea Filípope. Tapére Jesús oporandu hemimbo'ekuérape. Mavaha che piko he'i opavave? Ha'ekuéra he'i chupe. Oĩ he'íva ndeha Juan Bautista, oĩ he'íva ndeha Elías, ha oĩ he'íva ndeha umi maranduhára peteĩva. Jesús oporandu chupekuéra. Ha peẽ piko mba'e peje, Mávapa che? Pedro he'i ichupe. Nde ha'e hína pe Mesías. Upéi Jesús heta he'i hemimbo'ekuérape ani hag̃ua he'i hese mba'eve avavépe. Jesús oñepyrũ ombo'e chupekuéra, he'i ha'e yvypóraicha oiko va'ekue Heta ohasa asytaha, ha ndoikuaasemo'ãiha ichugui mba'eve myakãharakuéra, pa'i ruvichakuéra, tembiapoykapy mbo'eha, he'i chupekuéra, ha'e ojejukataha ha oikove jevýtaha mbohapy arahaguépe. Kóva ha'e omomarandu porã chupekuéra. Upépe Pedro ogueraha chupe ha'eñuháme, ha he'i chupe anive hag̃ua péicha oñe'ẽ. Jesús katu oñembojere Oma'ẽ hemimbo'e kuérare ha oja'o Pédrope, he'ívo chupe. Ejei che hegui, Satanás! Nde niko yvypóraicha reñandu ko'ã mba'e, ndaha'éi Tupãicha. Upéi Jesús ohenói hemimbo'e kuéra ha opavavépe, ha he'i. Oiméramo che moirũséva, toñembyesarái ijehegui, tohupi ikurusu ijapére ha tachemoirũ. Pe hekovére hakãte'ỹva omanóta, Pe omanóva che rehehápe ha che marandu porã rehehápe katu oikovéta. Mba'épa oguenohẽne yvypóra oguerekopárõ opaite mba'e ipópe ha ojehundíramo ha'e? Mba'épa ikatúne yvypóra ome'ẽ oikove jevy hag̃ua? Mba'eve! Oimérõ che rerotíva ha oguerotíva che ñe'ẽ ko'ã tekove jerovia ha'ỹ ha a mba'e va'iapoha renondépe. Che avei, yvypóraicha ajuva'ekue, atĩne chugui kuéra. Ajúvo che ru mimbipa reheve ha Tupã remimboykuéra ndive.